Eminyeeto eshabirwe okukunda eby'emizaano, okwenda kubutuura entaranta zaabo n'okutunga nyentsya ndungi. Omwami Christopher Musinguzi Kabira ori ishenteeko w'entebe y'okubanza aha bwa seero eya kashatu kandi ori omuhwezi wa chairperson w'ekibiina ekya NRM omuri Ntungamo munisiparite kandi ogu niwe ari mukuru w'akakiiko akebembera eitendekyero erya Modern Institute of Business and Vocational Studies agambire ebi obwo abaire ari omugyenyi mukuru aha mpaka z'ekikopo ky'omupiira gw'ebigyere aha izooba ery'Orwakataano aha ishomero erya Modern Institute omu tauni eya Ntungamo. Empaka z'ekikopo eki zibaire zitebenkanisiibwe eitendekyero eri nk'oku bakora omuri buri ncuro kandi zibaire ziri rwagati y'ab'emishomo eya bizineesi hamwe n'abo aba tekiniko. Okurugira oku omupiira ogu gubaire niguzaanwa, tiimu ey'abashomi b'eby'amashanyarazi nibo baabaasize kuhika aha mpaka z'aha muheru gw'ekikopo eki obwe barikuhayahayana n'aba bizinesi niho omupiira guhweire na goolu emwe aha ndiijo batyo bakaza aha bwina zeete penalties ahu bizinesi esingire na gooluzi itaano omuri ina. Omu bigambo bye Christopher asiimire abeegi boona ahabw'emicwe mirungi ei baine n'ahabw'okwejumbira omu mpaka ezi nangwa n'abeebembezi b'eitendekero eri okubatebinkanisiza emipiira egi. Ashabire abeegi okuguma baine emicwe mirungi n'okugumizamu nibakuza entaranta zaabo barikurabira omu mizaano nk'egi hamwe n'okweyangisa eby'ensi baaba nibenda kutunga nyentsya nungi. Niinyenda kubasiima
imwe abaana kandi nsiime n'abashomesa baanyu na baadayirekita baanyu. Eky'okubanza komputishoni n'ekintu kirungi. Nimbakunda munonga ahakuba muri eishomero ryaitu, muri eishomero ryangye. Nimbakunda ahabw'okugira emicwe mirungi. Mugume mwine emicwe mirungi nk'ei mwabaire mugizire muta? Moda nimbisiima ahakuba dayirekita arikusiimira abaana aba. Atirisiti orumosita emicwe mirungi nayinti faivu paasenti bagiine. Ahakuba itwe ku turikuba nitukora riisaaci twaba niturabamu, na intelligence ezi turikukora kwonka modern institute tekajabiriire munonga naimwe baana mwe timukajabiriire omukushanga nimuzereera omu tahuni naimwe orahurire nanda kutunga nyinkya kare atleast ayeyangise okweyangisa nikutuma omuntu wabona eki orikugira ota eki orikwenda okweyangisa noyeyangisa ota noreeba eki orikugira ngu nikyo kinuzire kunu nikyo kirikuba kigizire kita Nikyo kiri kibi nkaitwe ekikuru tuzoore amaisho kureeba ngu eishomero ryaitu ryagumaho riri ery'obugira ki? Ery'obusingye. We Omukyara Penny Nataremwa ori Purinsipo w'eitendekyero erya Modern Institute asiimire abazaani ahabw'enkwatanisa n'amaani agu bataire omu kuzaana emizaano egi kandi yaagira ngu eki nibakikora buriijo okwenda kubutuura entaranta z'abeegi aha ishomero eri. So kwonka mbasiime mwena kandi okusiima okuhango kuza owa guild president mbwenu tinkaraga ari omu kishaayi nazaana so kwonka eriizooba guild mazima akora ekyamaani kuzaana nobwo eraabe mbagyetera penalty nobwo penalty eraabe yaraba ahaiguru kwonka haahi niyo yaakinga omupiira so niinyenda kubasiima ahabwa cooperation ei mugizire omu kuzaana omupiira ogu really kiboneire. Kandi abamwe nikikuriza entaranta zaitu. Wakireeba? So kugira nti na naabo abatakukira ku participatinga, next time reka twejumbiremu tu participatinge kandi obundi oshange turikukuza entaranta zaitu za ki? z'omupiira. Bo abazaani abazaanire kandi n'abatsingire empaka ezi boorekire okushemererwa kuhango barikusiima abeebembezi b'eitendekyero ryabo ahabw'okuguma nibabaha emizaano nk'egi. Abeebembezi baitu boona nimbasiima munonga ahabw'ekintu eki bakozire. Ni kirungi okukuza entaranta zaitu. Hati nooreeba nk'omwana maybe naari omuzaani w'amaani munonga, kwonka kugira ngu naatiine chansi yoona, oshanga baagibandamira. So kwonka hati dayirekita yaabaagyezo kuguma kuteekaho nk'obu butonamenti naki tuguma nituzaana then omwana arugeyo na talenti yeeye oshanga nyowe nsakare yaarugamu yaaba omuntu w'amaani Nayenda kugira ngu twatwara ekikopo ekyo omu magara gangye tihaine obu naafiire ekikopo kugira ngu baatware nk'ekikopo and so naanye ni puraani nshemereire kushanga nituka bizinesi kandi more than institute business